Juan ta bayendo cu Ban Caya Back. Ja, e ta bayendo tremendo, hopi entusiasmo di pueblo, nos um, e vendor'snan tambe, e comerciantenan. Dus um, Sí, no está, no está on. Mané, no sé si vos reparado en mainta, pero nan hasta pressure wash cae grande completo. Sí, sí, sí, no sabe tele. Cu nan tine yo na dune un goeie beurt. Nos a dune un goeie beurt. Feijera, feijera caba mi ta wak jak tin motion. Foi, Suma foi. waya, de away. Sí, sí. Foi Kiwanda. siman pasá, foi siman pasá ons ta bezig. ehm nos a kort tur e matanan. ehm mester a echt, echt nos checka e wifi. Tin free wifi den kaya. Make sure cu e wifi ta traha. P'esu Oké. riba djabièrna nos ke wak.

Te na Jispis y Plaza Comercio schuin tegenover y El Gaucho tambe bay tin algun vendors local cu tambe ta bay ta. Dus e ta e ta e ta basta e ta basta grandi. Um, pero si, ta cuminsa seis hor, pero no te seis hor, eh. Tur, tur, tur, tur, tur, tur comerciante ta participando den esaki. Anto esai ta ser e parti mas great cu di henter e coki cu cuanto hende a toch jump on board di biaha. Bo ta sinti e e e e e excitement to to make this work. So um hopi hopi hopi specials tin pa pa pa e anochi ei. M'a weta ku tin happy hour komienso kaba na na na hoyo biniendo riba i tambe m'a weta ku um um chubato bier tambe tin happy hour tambe i m'a weta tambe ku tin um Aldo tambe tin porcentahe en tin di varios lugar tambe ku tin special tambe ku bo compra en nan e dia e dia e masha masha hobi lugar ku pone um, discounts special um, hobi producto nan osa um, latest collection ku tambe te bai um, you know, on special. Sí, sí comenzando na um, Aeropostal, mm -hmm. Parfois, Parfois. Um, amito, amito.

Nan ta haciendo tremendo trabajo para make sure que inderdaad bo no te bay haya un atenido tocando en nada ante un otro, you know. Sí, ahora bosang na botón de bosang. Correcto, dus dus e te hinka hopi bon den otro, dus toch para make sure que tin tin un overlap di di di di hende nan popular unda bo ke tende toch di kende ta. Sí, tambe e ta un samenwerking tambe ku ata, no? Dus ata tambe ta um ta ta traha hunto ku ku eh Departamento di Kultura i ku eh ya eh Ministerio di Algemene Zaken. Ok, ok. Ta bai tin vendersnan ku ta bai bin tambe bin para den kaya, mene e lugarnan di kome of e lugarnan ku ta bende algu as e kon ta bisa artesania? Si, nos tin nos tin trinta tent. Wow. Nos tin mas ku trinta venders. Dus nos mester akomoda algun venders nan mes ta bin ku nan mes un setup peor ei, pero ta bai tin trinta trinta venders, artesania, pero tambe Pan ku ham di Pasko. Wow, dame de si. so, wow. Um, karko temperá, também tem um, hot dog de Alex Lambris, hot dog também tem, um, também tem juice, Kok completo, sí. completo wow. kokita. Wow. Y también en Plaza Comercio, ¿no? Mm -hmm. También te tiene más stand. Mm -hmm. Dus um, volgens mij nos, nos pasa 30. Sí, nos pasa 30. Pero Plaza Comercio sí. ta bin, si bo conta ese nan erbij, también mm -hmm. ta um, nos casi 50.

tambe ta tin na éxito pero bo ta wak ku e ta e ta muri bèk. Muri bèk, I ya. lokual ku nos kasi ta you know mi- minister Geoffrey Wever tin algun aña kaba ta drechando ehm, ya banda di Wilhelminastratia nan Wilhelminastratia, ehm, pa hasier un hòp kulinario bo ta wak ku ehm, Plaza Comercio. Sí, na Plaza Comercio. El haña un toezegging tambe pa sigui bai Klipstraat tambe. Dus esei ta bai sigui. Pero bo ta wak cu Departamento di Cultura nos como pueblo tambe ta puntrando, you know, nos ke stimula nos cultura, nos ke protege nos cultura y um ata tambe tin un strategy cu e turistanan tambe ta puntrando pa e experiencia di Aruba. Dus idea ta cu nos tin cu bay busca un formula corecto pa haci coki duradero. Mari cu nan tin pa riba? Cu e turistan ta yega nan cu ta cumpra tur cu nan? Pero esey tambe. Helaas no te goe no. Korekto. Dus p'esei nos tin ku bai buska Caribbean Island Festa tin despues. Dus nos tin ku bai haña un formula korekto di kiko nos ke. Nos ta bezig atrobe nos ta ko kita un samenwerking di tur hende. Komershantenan ta puntra you know p'aki no hasi henter un weekend i kon no kuminsá djaweps like you know so nos tin ku bai wak Vendersnan tambe, ya, nan tambe tin nan otro compromisonan. Dus we have to make, we, we gotta find the, the perfect, the perfect formula to, to make this work. Eto importante pa saki ta un pilot project. Si. Dus um, saki te prome biaha. Prome biaha. Despues di hopi, hopi tempo. Hopi tempo, si. Si. si. Dus um, e idea ta pa, um, e idea ta pa, pa si un pilot, um, cual ta encerra cu, um, mesiwak, o sea, con eta bai, kiko nos po adjust, kiko sí. po drecha.

parkeo, nos tin bai take care di esei, wak nos tin bai hasi esei. Nos tin e personanan ku no tin un kas pa biba den, you know, pa mi pone netjes. Tambe, you know, Stichting Hunter ta hasiendo un tremendo trabou, tambe falta algun tools pa nan logra koke kompleto den largo plaso. Dus atrobe, e ta, e ta, nos tin ku wak, you know, bu- solushonnan Pa hasi cu ki echt echt algo duradero. E Greta bo sa pone un mite cu tur e comerciantenan y tur e nan lo bisa boso si aki nan aki nan aki nan. Si nan ta sumamente entusiasma hopi contento cu atrobe bo sa atencion a bin den Main Street den Calle Grandi y tambe pa yuda nan no pa yuda nan survive y yuda nan eigenlijk no survive so nan mester flourish e idea ta pa nan florece entonces nan ta sumamente. Y awor Contento. e ta un bon idea pasobra si bo no ta na bin den kaya hopi awor ku bo bin pe venta bo wak kiko tin tambe den kaya pasobra hopi hende ta bisa no tin nada pero si bo bin hopi wia den kaya bo no ta haya sa tampoco kiko tin den kaya. Correcto. Correcto. So nos tambe ta pro kaya nos tin añas kaba den den kaya so y nos ta weta kon e desaroyo ta bai y si bo lag'e mi no ta bisa e ta e ta bai atras pero awor ke nos bo stene ta contento ku esaki a bin Y awor que e ta limpi, vos tiene bon teni tambe. E barina mester bira un tiki mas grande, si no, son ta chikit. Hey, wow, manera no sabia sa un pilot, que sí. no está, no está sí. open para suggestions y Sí. Crítica eto, constructiva. Eto, eto bom porque que bita espera que pobira salir Caribbean. Sí. Pero tan nice, un tempo tin Waterpana Festival, opi, aña pasada Aki trasnan. So, um, se por bira asina tambe ta sí. tremendo. E idea ta pa nos wak kaya floresé. Sí. Nos ke wak e, um, e, e, e luganan vakante, jena. Mm. Y para Rubiano bien también, no turismo sí. también. Sí. Correcto. Sí. Paso tiene hora gente no que bestel of bestel más con producto, paso gente no sabe, no sabe que tiene producto que no viene, algo que no tiene un pilot, ah, que no te vende esa que, algo que poco, sí. Y por algo tú re, tú re comerciante no te pone nan, nan discounts, nan, mm. nan oferta, nan. Nos ta duna duna pueblo un chance di mane bo ta bisa mira mira lo si claro paso no tanto hende bini kaya hende bisa mita mi den kaya me pero paso bo bin bo wak kiko ta tin den kaya y awo ke evento aki bo por wak ke kiko tin den kaya bo ta spera e comerciante provecha di nan tambe y hasi mustra loke bo tin y y asina den futuro ku bo estima mas evento e ta bira mas e di dos ol lo bira si kaya lo bira chikit awor owel ya set set idee no set set speransa eigenlijk. No, hopi nice. Se ta kumisa um, 6 or um, dia tardi, y e ta bai teku Joloso. Teku 10 or dia noche. 10 or dia noche, ok. E tienda nan mes, portanto, be sera 8 or, pero zij tambe depende. I mean, nos tambe nos ta bai obliga yo ende keda abri, pero, you know, dus, dus e tienda nan mes ta ongeveer te 8 or nan te keda abri, pero e ambiente ta ei te 10 or. Y bosa pone mas luz tambe den kaya, mas um, luz en di. Sí, a Ti un, ti un, ti un, ti un, um,

you know, beamed. Riba e, si, riba e edificio dan? Si, si. Oh, nice. Si, si, si, si, si. Wow, wow. Nos cultura. P'esei mi ta bisa, esun, esun ku no bin, a perde. Ta bai perde. Si, ta bai perde. You know, dus, dus oki no ta kuente mester invita hende. No, mi ta. Si bo no bin, bo ta perde. Si. Esei ta sigur. No, sigur. Yega bo, dja mañan mes, mañan dja bierna.

You know, Sí, we- a cogida ta basta Correcto. bota, Y bota bot- fil, bota y- fil. y no ta un, no ta, no ta, no ta comerciante nan so, of no ta gobierno su so. Awor ki bo ta echt wak, nos tur a bini hunto, Sí. pa echt pone algo bon. Ento, ja, het- het- en- feedback tambe ta trahando. Comerciante nan tin años caba ta haciendo, ja, probando di haci algo, Sí. pero awor ki cu, cu, ja, cooperacion di gobierno, Eta This- yuda comerciante no. this is gonna work. Sí, eta pa yuda comerciante. Eta spela comerciante me lanta arriba y, y hace bon negocio bonito también pa Cu mi hende por wak tambe aquí pa cumpra tambe. So tin hopi hende bisa, nah, mi ta, mi ta bestel Am- nada, mi- pero... Mi ta kere estal di eventonan aki, ta bira un motivacion tambe pa e comerciantenan Sí, cuminsa repara cu ok, eh, tur hende ta poniendo di nan banda, ban pusha tur hende hunto pa, ok, awor ki mi ta bay upgrade ma- my store, Sí. cuminsa trece conan nobo, mas actualisado, e ora mi ta kere ta bira un win-win situation pa, pa tur hende. Pa tur hende. Correctamente. Correcto. No, a tremenda idea. Ehm, hopi thanks. Invita tur hende pa yega. Si, ehm, danki nomás boso pe tempo i meneer mi bisa, esun ku no yega ta perde. Ta perde. Nos ta ei pa pusha Kaya Grande, nos mester den Kaya Grande hopi aña kaba ke men. Ora ora boso keda kla ku esaki, ku e edishon aki, boso tin ku pasa bèk pa konta nos kon Kon a bai tambe. kon tur a bai. Kon a bai. Nos sowieso nos ta bai te, paso nos ta ei den Kaya kaba. Hopi thanks guys, sukses pa mañan. Tur kos bai bon mañan. Thank you. Sí. Super. Alright. Hopi danki. Kedaba aquí na mesa, hasta bin back mesora. Ba. to the main street starting this Friday. Come and enjoy our local bands in a cultural atmosphere.